Mae y lle yn hoff o herio. Na, pli. A'r her nesau i Stiwdant Cymru ydy i gynnal noson allan i hunan i dri myfyriwr diarth, efo dim mwy na campyn ti wario. Rwyf fi'n cael efo problem. Awkward.
Ac mae pethau'n saff o fynd yn waith. Ein pedwar gini pig ni fydd Alaw Gwyn o Aberystwyth, Rhiannon o Mara o Fangor, Rhun Penri o Gaerfyrddin, a Dewi Prys o Gaerdydd er mwyn i ni gael gweld myfyrwyr pa brifysgol sy'n cael y seshis gorau. Felly, pwy di'n cystadleuadd ni tro 'ma? Fy enw i yw Dewi Prys, fi'n wreiddiol yn dod o Gaerdydd. Fi ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Hanes a Cherddoriaeth. Yn amlwg oedd e'n agos i'n i'n nheulu i, so fi dal gyda'r benefits o gino Dydd Sul bob wythnos. Un gwendid yw os fi'n neud rhywbeth drwg, ma' fe'n cyrraedd y rhieni'n itha cloi. Yn amlwg, ma' Caerdydd gyda'r cyfleusterau gore. Bydden i'n dweud bod siŵr o fod Aber, ma' nhw'n denu'r myfyrwyr sy'n hoffi yfed y mwya', Bangor, y rhai does neb yn deall, a wedyn Cyfyrddin, siŵr o fod yr ail 'di trio mynd mewn i Gaerdydd. Dw i'n meddwl dipyn o'i ddinas felly, ond mi fydd o'n cael ei farcio am y noson allan ei hun, y llety fydd o'n ei gynnig i'r gweddill, ac yn ola', am be fydd o'n ei drefnu i wella penna mawr y criw. Ond amser cyfarfod y gweddill a gweld beth sydd gan Dewi a Caerdydd i'w gynnig. Shwmae?
Helo, shwmae?
Ti'n iawn? Fi'n cymryd bod ti yn un o'n ngwesteion ni. Shwmae, Rhun ydw i.
Rhun, Dewi. Dewi, neis gwrdd â ti. Neis gwrdd â ti.
Pa brifysgol i ti nawr? Cyfyrddin. Fi'n meddwl bod un arall yn troi lan fan hyn nawr. Ti'n iawn? Alaw?
Alaw. 'Na fe.
Gwyn. Ti'n iawn?
Dewi.
Dewi neis gweld ti. Kiss straight away. Mwah. Ti'n iawn? Very good. Ti'n peth mor glou â fi wyt ti. Wel, sdim pwynt hongian y biti o's e? Na. Ma'r un o Fangor dal 'eb ddod eto. O. O be dwi 'di clywed o Gaerdydd a gweld ar y teledu, noson yn Caerdydd sa hyn lle fi, o pawb 'di glamu fyny hefo makeup, lot o makeup, dwi'n casau- dwi'm yn dwi'm yn yr unig peth dwi'n gwisgo i fynd allan ydi mascara a ffrog efo to syml. Bydden i yn prynu drinc swyddogol cynta y noson, ond ma Bangor yn hwyr. Fi di bod mas na o'r blaen a ges i amser da iawn so fi'n siŵr fydd e'n yr un mor dda tro ma. Helo Bangor!
Ers Iwan!
Sori! Wel, gwell hwyr, gwell hwyr na byth. Fi yw Dewi. Hei Dewi. Nes gall hi gysan hefyd. O, diolch.
Gentleman. Do, fi'n gwel'. Helo!
Ti'n iawn? Dwi'n beth chi moyn i yfed?
Y peint cynta a'r cwestiyna diflas allan o'r ffordd. Be sy gan Dewi i fyny lawas nesa? Pub cwis? Gem o pŵl? Mae bwyd wedi ei drefnu heno yn arbennig gen i fi a Chef. Ww, pawb i dy Ddewi.
Mae mae dou toilet 'da fi so gell di gael dewis o pa un ag un ti moyn. A ga i fynd run pryd? Nes i baratoi lasagne gine so os mae unrhyw un o nhw'n credu mai siop oat yw e fyddai'n

Un Guinness a un bitter. Oeth ar y barti lly, dydi? To real students.
Complete students.
Hyd yn hyn, so does 'na ddim byd dwi yn tybio fydda i ddim yn licio am unrhyw un o'r pobl, ond mae mae dal yn fuan. Felly, lle fydd pawb yn cysgu heno? Ma' yym...
Ma' housemates fi 'di bod yn brysur. Fe hoffen i jyst bwyntio mas fi byth yn defnyddio Vaseline so ma' wnna ffili bod yn gywir. Yyy!
Hanner job bod yn Yyy! Ffrindie da.
Mochyn!
Fi jyst 'di bwco'r tacsi nawr yym... Oce. ...i fyn' â ni mewn y dre. Lle ni myn'?
Yy ni'n mynd mewn y dre. Mae popeth yr wedi cael ei drefnu'n dda, mae bwyd yn neis, a cwpwl o fiorydd yn barod. Shoes wise ni'n mynd i fod yn neud bach o gerdded at some point. Dwi'm yn siŵr be mae o'n sôn am am y dillad 'ma. Dwi'n poeni bach. Ymlaen i'r pyb nesa! Amser am ddiwylliant a thrafod tafodiaith pob un o'r criw!

Ma fe'n hoffi storis a a llais 'i unan ond fi ddim yn meddwl wnna o gwbwl mewn ffordd mewn ffordd gwael. Fi wedi sylwi bod e'n fel sa'n neud pwynt o orffen 'i ddiod cyn fi yym bob bob rownd hyd yn hyn ond sai'n poeni'n ormodol am 'ny achos pwy sy'n sefyll ar ddiwedd y noson yw e? Marathon a nid sprint yw'r noson mas. Yym ond gewn ni wel' os ma'r crwt bach moyn cadw lan 'da fi. Geith e drio. Y bar nesa dwi'n meddwl cyn i betha droi'n flêr. A coctels! Dau am bris un, a dewin dewis!
Ond ai jyst dyfad ma nhw am neud ar y noson allan ma? Fi di trefnu Yym taith gyda'r ysbrydion o gwmpas yy Eglwys Gadeiriol Llandaf. Ma' 'na ddyn lleol, Jim yw 'i enw e, ma' fe'n dysgu Cymra'g a odd e'n hynod o frwdfrydig i fynd â grŵp bach ohonon ni rownd. Run up i Halloween nawr, o'n i'n meddwl let's make it a bit spooky a ni'n myn' ar ghost walk. O na!
Gwych.
Ma'r change of scene yn myn' i fod yn un itha trawiadol, yym. Sai'n sai'n poeni'n ormod o ran yr alcohol achos fi'n me'wl newn nhw newn nhw ma' nhw'n ba- digon parod i neidio mewn i unrhyw beth. The thing about Llandaff is that it has a very, very bizarre history. You know the last time something happened on this walk? Yesterday. Last night.
So. Holy moly! A ma' 'na lleuad allan heno. O na!
We're gonna go left into the old graveyard. Oh.
You're making me wanna wee yeah. Tim.
A tra mae Rhiannon yn brysur yn piso'n ei drowsus, mae Rhian wedi ffeindio ffordd o ddiddalu ei hun.
Goliathau arno iawn. I've seen a ghost before. Ah, have you?
Yes, yn Rhiwlas. Ond be mae Jim wedi weld? I saw something myself. To this day, I cannot explain. People have seen exactly the same thing, far more detailed than I've seen it. A little boy. Phones oh all the time. We knew. Fedrai'm coelio bod, bod ni wedi gorfod dod o'r hyn da. Oh.
Wedodd e bod dau ddyn... Wedi ffeintio. Um, mawr wedi ffeintio wrth i drad e. Oedd tra bod yn gweud y straeon yma achos bod nhw'n teimlo fel bod nhw wedi gweld rhywbeth neu gilydd. Nes i teimlo beth ar cefn yng nghoes gyda pan oedd o'n deud stori am y dyn du yma. Ww, ddim eisiau siarad amdano fo. Ond sut mae ysbryd y grŵp ar ôl y profiad? Dwi me'wl bod o wedi torri awkwardness. Do fi'n credu bod e achos fel codi ofn ar 'yn gilydd a petha fel 'a. Ie dwi meddwl. Fi'n credu bo' wedyn ni ni'n... 'C'os oddach chdi'n trio codi ofn arno fi. Nes i? On' wedyn odd Dewi yr opposite odd o'n odd o'n boi da.
Mae hitha wedi pasio hanner nos, amser ga'l tacsi nôl am y ddinas. Nesa ar y cardia, clwb nos.
Ni 'di cyrredd Live Lounge nawr sef terfyn y noson a Mae cwpl o drinks 'di llifo'n barod a mae pawb i weld yn joio so fi'n hapus. Mae Dewi 'di neud job da dwi'n meddwl ond dwi'n meddwl dwi dal 'di dychryn dipyn bach. O ran noson allan, ella bod y ghost 'di sboilio fo'n bach, so odd o'n i fel ie a wedyn jyst stopio yfed a sobri ni gyd. Nath e sobri fo lawr ond odd e hefyd yn twist bach diddorol newydd i be' bydden ni'n ca'l fel arfer so t'wo' variety is the spice of life yfe? Ella os o' 'na Dwi'n gwybod bod alcohol wedi bod yn involved yn y ghost a bod ni'n cerdded o gwmpas efo botel o win, ella 'sa hwnna wedi cadw, t'mod, cadw ni fynd a... Ond nath hwnna jyst torri'r noson mewn hanner bron. Ni newydd cael y rownd gorau yn y city, so fi'n credu ar ein hunain ar ôl hwn. Y can punt wedi ei wario, amser i farcio'r noson felly. Dwi'm yn gwybod os mae'n harsh, ond dwi'n mynd i roi... Pump? Saith mas o ddeg. Mae wedi bod, mae wedi bod yn wahanol ond mae wedi bod yn ddiddorol a fi wedi cael amser da ar yr un pryd.
Mae dydd dda, so dwi yn meddwl wyth. Ugain allan o 30 i dewi am ei sesh, ond nes ymlaen ar y lle. Sut noson o gwsg fydd pawb wedi ei gael, a sut siâp fydd arnyn nhw y bora wedyn? gynharach yn slym fyfyrio, fe welson ni'n pedwar myfyriwr ar un noson allan yng Nghaerdydd. Ond oedd y cwbl werth y penna mawr. Ydyn nhw'n sefyll fyny?
Na, dwi'n meddwl. Sut? Shut do. Na.
Do. Naddo. No I won't.
Do fe?
Ath y noson yn itha da fi'n credu. Gan taw noson cynta ni odd e fel fel grŵp odd 'na bach falle falle o boen i sut o'n sut odd y pedwar o'n ni myn' i clico sut o'n ni myn' i ddo' mlan. Yym on' ethon ni i'r gwely neithiwr full o giggles a o'n ni gyd yn chwerthin dod mlan gyda'n gilydd yn dda.

Dyna fe. Yn y bore, sa i 'di bwyta fe 'to, ond oedd hwnna'n neis, fel hotel, oedd e ddim ar y Pilolo. Felly, allan o ddeg, faint fydd dewin ei gael gan bawb am ei ymdrech? Swn i'n rhoi naw iddo fo am am y llety de.
Saith. Oedd e, o'n i'n digon cyfforddus, so ie, saith. Dwi'n mynd i roi chwech. eraill y llety. Dwi'm yn meddwl fyddwn ni'n cael llety fel 'na eto. 22 marc am y noson o gwsg, ond sut mae Dewi'n bwriadu gwella pen a mawr y criw? Y plan ar gyfer bore yma nawr yw i fynd i Caffi 37, achos bod nhw'n gwneud cwpl o fruit smoothies eitha neis, a full English os mae rhywun moyn un. Brecwast mewn caffi, ah, o greiddiol iawn. Hei!
Oh my gosh, ia. Aly Beards! Aly Beards, spat.
Waw! Dwi erioed di cael brecwast mor fyr na hyn o blaen, a dwi'm yn meddwl na i gael eto chwaith. Dwi'n teimlo rili sâl wan, a oedd o'n huge. O'n i yn sylwi, mae rhun ar ei ffon trwy'r adag. Ac oedden ni gyd yn herian o bod o under the thumb ond mae o'n honni na dim i gariad mae o'n contactio constant. Weithia oedden ni'n siarad am wbath a wedyn oedd o ar ei ffôn a wedyn oedden ni'n gofyn iddo fo cyfrannu ac oedd o jyst fel, be? Be? Be 'da chi'n sôn am? Dwi'm yn siŵr pa mor wreiddiol oedd y cael y brecwast ond yym achos So mae lot o bobl yn mynd i gael brecwast ar ol noswaith ma sy fi'n neud e gyda ffrindiau fi jyst i cael chat am y noswaith gynt. Facebook friends. Dewi please accept as your friend request. O Artur. Be am y marcia? Am bore ma dwi'n rhoi sgôr o... Dwi'n rhoi saith hanner i Dewi am y bore ma.
Saith. Jyst achos lot o gos fi bach yn grumpy a odd dim lot o stumog da fi am fwyd bai ai chwech. 21 a hanner am bore ma, sy'n gneud cyfanswm o 63 a hanner allan o 90 i Gaerdydd. Mae gen i fy noson i yn wahanol a fi'n credu falle bydden nhw ddim wir yn gwerthfawrogi fe ond gewn ni weld os bydd e'n well neu beidio, amser a ddengys. Rhun ddim yn bell o'i le. Tro nesa mi fyddwn ni'n slymfyfyrio yng Nghaerfyrddin.
Gelle fe ddim di cael fi off i ddechreuad gwath ar ddiwrnod.